Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыц Уӕрхӕджы куыд ссардтой? Бон уылынг рӕзтысты, ӕхсӕв та уыдис дыууӕфазон лӕппуйы. Фатӕмӕ рдынӕй хъазынхъом куы фесты, уӕд иу бон рацыдысты уынгмӕ фат ӕрдынӕй хъазгӕ. Ӕгас нард сафаты хъӕрӕй бамбӕхстысты. Къулбадӕг ус йӕ чызджы рарвыста донмӕ. Хӕмыцӕй куы суыдта, уӕд ӕй фехста. Ӕмӕ чызгӕн йӕ донгарз ныцъӕл ис. Йӕ уӕлӕ цы дзаумӕттӕ уыд, уыдон дӕр фат ныскъуыдтӕ кодта. Чызг фӕстӕмӕ кӕугӕ-кӕугӕ баздӕхтис ӕмӕ йӕм йӕ мад дзуры: — Цы кодтай, дӕ мад дӕ быныл баззайа, дон цӕуылнӕ ӕрбахастай? Уый йын загъта: — Дӕлӕ мӕ Хӕмыц фехста фатӕй ӕмӕ мын мӕ донгарз ныцъцъӕл кодта, стӕй мын мӕ пысултӕ дӕр ныскъуыдтӕ кодта. Мад ӕм радта ног донгарз ӕмӕ йын загъта: Ацу, ӕмӕ дын кӕд мӕ дзыхӕй хай уыдзӕни, уӕд дын цы дзидзи фӕдардтон, уый дын хӕлар уӕд, кӕннод сехы гоппыл фӕхау. Чызг рараст ис, ӕмӕ дуарӕй куыд рахызт, афтӕ та йӕ Хӕмыц фатӕй фехста. Уӕдӕм чызг фӕстӕмӕ дзуры: Мӕныл дӕ тых цы взарыс? Мӕныл хъӕды мӕргътӕ дӕр тых куы сты. Фӕлӕ кӕд уыйбӕрц тыхджын дӕ, уӕд уартӕ дӕ фыдыфыд Уӕрхӕг Нарты рӕгъауы фӕстӕ ныххуси ӕмӕ уый бабӕрӕг кӕн. Дыууӕ лӕппуйы уыцы ныхас куы фехъуыстой, уӕд сӕ фӕдтӕ ӕмӕ се рдынтӕ бацъӕлтӕ кодтой ӕмӕ сӕ хӕдзары цӕгъдӕджы мидӕг фесты ӕмӕ сӕ мадмӕ дзурынц: Мах цӕуӕм Нарты ныхасмӕ, нӕ фыдӕлтӕй ма чидӕр ӕгас у ӕмӕ йӕ хъуамӕ ссарӕм. Араст сты дыууӕ лӕппуйы ӕмӕ Нарты ныхасмӕ ӕрцыдысты. Ӕртӕ Нарты ныхасы бадынц. «Фарн уӕ ныхасы!» — загътой лӕппутӕ ныхасы адӕмӕн. Фӕрнӕйдзаг ут, дзуапп радтой лӕппутӕн адӕм. Фехъуыстам нӕ фыдыфыд Уӕрхӕг Нартӕн рӕгъаугӕ у, зӕгъгӕ. Ӕмӕ нын кӕм ис, уый куы бацамониккат, уый курӕг стӕм. Мӕнӕ лӕппутӕ исгӕй акӕнут вемӕ, ӕмӕ уын ӕй уый бацамондзӕн, загътой лӕппутӕн ныхас адӕм. Хорз зӕгъгӕ фӕкодтой Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыц, ӕмӕ иу лӕппуимӕ араст сты Уӕрхӕджы агурӕг. Цӕуынц ӕмӕ сӕ къӕхты хъӕрӕй бӕстӕ змӕлынц, хӕхтӕ згъӕлынц. Уӕрхӕг дис кӕнын байдыдта, загъта йӕхицӕн, уӕдӕ мӕ фырттӕ Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕг куы фесӕфтысты, уӕд ай цы диссаг у, уый мӕ фырты къӕхты хъӕры хуызӕн куы у. Бахӕццӕ сты Уӕрхӕгмӕ. Уӕрхӕг сӕ фӕрсы, Ай ӕмӕ чи стут? Зӕгъын сын, мах стӕм Ӕхсӕртӕджы лӕппутӕ. Уӕдӕ-ма рацӕут, ӕз уӕ уе стӕджы хъӕдӕй базондзынӕн. Бацыдысты Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыц Уӕрхӕгмӕ, ӕмӕ йӕ хъӕбыстӕ кӕнынц. Уӕрхӕг сындӕг равнӕлдта ӕмӕ йӕ къухы уырзтӕй радыгай ӕрысгӕрста лӕппуты цонджы хъултӕ ӕмӕ загъта: «Уе стӕджы хъӕд ӕцӕг махӕй у!» Уӕд ын лӕппутӕ ӕрдзырдтой, сӕ мадӕй куыд фехъуыстой, афтӕ, сӕ фыд Ӕхсӕртӕг ӕмӕ йе фсымӕр Ӕхсӕрамарды хъуыддаг, стӕй сӕ мад ӕмӕ сӕхи хъуыддӕгтӕ дӕр. Уӕд Уӕрхӕг йӕ цӕстытӕ доны разылдта ӕмӕ загъта: Мӕнӕн уыдис ӕцӕгдзинадӕй дыууӕ фаззон лӕппуйы Ӕхсар ӕмӕ Ӕхсӕртӕг. Ӕмӕ фесӕфтысты, фӕлӕ Гайты-ма сӕ мыггаг нӕ сыскъуыди. Ӕмӕ сӕ разӕй рарасти сӕ зӕронд фидар арӕзт чъырынмӕ. Дыууӕ лӕппуйы ссыдысты Уӕрхӕджы фӕстӕ Чъырыны уӕллагуӕладзыгмӕ. Бахызтысты мидӕмӕ, ӕмӕ хӕдзары нал уыдис быронӕй бацӕуӕн. Уӕд сӕ иу фыййаг фелвӕста се ннӕуисой ӕмӕ рамарзтой хӕдзар. Хӕдзар цы уыдис, авд ахӕмы хуыздӕр сӕрттывта. Уый фӕстӕ зӕронд лӕджы ракодтой дуармӕ, адастой йын йӕ хъуынджын сӕр, йӕ боцъотӕ. Стӕй йын фаджысы нытъыстой лӕдзӕг. Зӕронд лӕг уым ныддоны хуыпп кодта, ӕмӕ йӕ доны хуыпп хӕрдмӕ тӕнхъа куы хаста, уӕд дыууӕ ӕфсымӕры кӕрӕдзимӕ бакастысты ӕмӕ загътой: «Ай ма нын нӕ мады дӕр фӕдардзӕн!» Зӕронд лӕджы фӕстӕмӕ хӕдзармӕ бакодтой ӕмӕ йын загътой: «Мах стӕм дӕ лӕппутӕ, ӕмӕ нырӕй фӕстӕмӕ демӕ цӕрдзыстӕм». Цалынмӕ уӕрхӕджы агуырдтой Уырызмӕг ӕмӕ Хӕмыц, уӕдмӕ Самат Дзерассӕ уыд йӕ цӕгаты, Донбеттыртӕм. Ӕмӕ йӕм араст сты ӕмӕ йӕм ныццыдысты. Ракодтой йӕ уырдыгӕй ӕмӕ йӕ рхуыдтой Нарты хъӕумӕ, ӕмӕ дзы сӕ фыдыфыд Уӕрхӕг загъта йӕхицӕн бинонтӕ.